מאיר דוד. אויף אונזער היינטיגן פראגראם האבן מיר דעם כבוד צו פרעזענטירן אן אינטערוויו מיט קלמן ווייזער. ער וועט רעדן וועגן צוויי גרויסע אידיש שפראך געלערנטע, שלמה בירנבוים און נח פרילוצקי. פראפעסאר קיעט אדער קלמן ווייזער איז סילבער פעמילי פראפעסאר אוו מאדערן דזשואיש סטאדיס ביי יארק אוניווערסיטעט אין טאראנטא. ער פארשט סיי די מאדערנע אידישע געשיכטע און קולטור, סיי די אידישע שפראך און לינגוויסטיק, אריינגערעכנט

דעם אריינפיר צום נארוואס ארויסגעגעבענעם בוך יידיש א סורוועי ענד א גרעמער געשריבן פון שלמה בירנבוים וואס איז ארויס פון יוניווערסיטי אוו טאראנטא פרעס אין צוויי טויזנט זעכצן. עס וועט אים אינטערוויוען אונזער שלום בענפעלד באוואוסט ווי אן היסטאריקער א פראפעסאר עמעריטירט פון וואשינגטאן יוניווערסיטי סעינט לואיס, און ער האט אויך געדינט ווי דער מיט שעף רעדאקטאר פונעם לעצטנס ארויסגעגעבענעם ווערטערבוך פון אידיש אויף ענגליש The Comprehensive Yiddish-English Dictionary פון אינדיאנא יוניווערסיטי פרעס. איך האף אז איר וועט הנאה האבן. פרופסור ווייזער דערציילט אונז עפעס וועגן שלמה בירנבוים וואס איז אין א געוויסן זין א יוצא מן הכלל פון די אנגענומענע אידישיסטן, ער איז נישט אזוי נישט אז אינגאנצן א אידישיסט לאמיר זאגן ווי וויינרייך, קענט איר עפעס אונז ערקלערן? יא, א שיינעם דאנק. עס איז אלעמאל א שיינע געלעגנהייט צו רעדן וועגן שלמה בירנבוים, ווייל ער איז נישט אזוי גוט באקאנט ווי אנדערע גרויסע אידיש פארשער פון צוואנציגסטן יארהונדערט. שלמה בירנבוים איז פארשטייט זיך געווען דער זון פון דעם גרויסן אידישן כלל טיער און קולטור טיער נתן בירנבוים, דער וואס איז געווען איינער פון די פריעריקע ציוניסטן, שפעטער געווארן א גרויס נאציאנאליסט, און צום סוף געווארן א פרומער איד, א בעל תשובה. שלמה אליין איז געווען א פרומער איד, און ער איז אפשר געווען דער איינציגער אידיש-פארשער, אדער גרויסער אידיש-פארשער פון זיין צייט, וואס איז אויכעט געווען פרום. און דערפאר איז געווען פאר אים זעהר שווער אנצוהאלטן קאנטאקטן אדער מיטצוארבעטן מיט די אנדערע פארשערס אין דער איטערשטע ניווא און אויכעט פארשטייט זיך אין ראטן-פארבאנד ווייל ער איז געווען א פארברענטע אנטי נאציאנאליסט ער האט זיך נישט אליין געהאלטן פאר קיין אידישיסט ער איז געווען א אידיש פארשער אבער אידעאלאגיש איז ער נישט געווען קיין אידישיסט. דאס הייסט ער איז געווען אזוי צו זאגן אינטערעסירט אין אידיש ווי א טייל פון דער אידישער קולטור, ווי א טייל פון דער אידישער קולטור ירושה וואס האט אריינגענומען אסאך אנדערע זאכן ל. יא, שפראך איז געווען ביי אים זייער וויכטיג, שפראך איז געווען ביי אים זייער וויכטיגע טייל פון אידישקייט, און ער האט אזוי מער ווייניגער פונקציאנירט ווי א אידישיסט. ער האט געמיינט איז אשכנזישע אידן דארפן רעדן אידיש, מען דארף קולטיווירן די שפראך, דאס הייסט פונקציאנעל האט ער זייער, זיין זיין באציאונג צו דער שפראך איז געווען זייער נאנט צו דער באציאונג פון די אידישיסטן אזוי ווי וויינרייך, אבער ער האט געמיינט אז לשון קודש איז אויכעט זייער א וויכטיגע טייל פון אידישקייט, ער האט נישט געהאלטן פון דעם אידישן נאציאנאליזם אדער דעם ציוניזם אדער דעם גלות נאציאנאליזם, ער איז געגאנגען מער ווייניגער באגער קעגן דעם שטראם וואלט מען געזאגט אויף ענגליש, באגער אפ הייסט עס עפעס אנדערש אויף אידיש, אפהיל אויף ענגליש, איז געגאנגען אפהיל אויף ענגליש, אבער נישט באגער אפ א גאנץ לעבן אויף אידיש, איז געגאנגען באגער אפ. לאמיר זאגן אויף אידיש, ווייל אז כאטש נישט געקוקט אויף דעם וואס אסאך פרומע אידן האבן פארשטייט זיך גערעדט אידיש אין פוילין, און ער איז געווען זעהר טעטיג אין בית יעקב אין די בית יעקב שולן דארטן, ער האט דארטן איינגעפירט זיין ארטאדאקסישן אויסלייג, האבן זעהר אסאך פרומע אידן נישט געהאלטן פון אידיש, אבער זיי האבן עס נישט געהאלטן פאר וויכטיג, און דאס האט אים זעהר זעהר זעהר געשטערט, ער האט געמיינט אז אידיש האט א חשיבות וואס מען שאצט נישט אפ ווי געהעריג. אבער ער האט נישט געקענט מאכן שלום מיט דעם וואס די די הויפט פארשערס פון אידיש זענען געווען וועלטליכע אדער פרייע אידן. וואלט מען געקענט זאגן אז ער איז געווען א מין, וואלט מען, איך נוץ דאס ענגלישע ווארט, אן אוטלייער, ווייל ער איז געווען א פרומער אבער מער א אידישיסט ווי מערסטע פרומע, און אבער מער פרום ווי מערסטע אידישיסטן. און וואס זענען בכלל נישט געווען פרום, און ער האט זיין אייגענעם דרך אויסגעארבעט וואס איז געווען געבויט צום טייל אויף ארטאגראפיע, דאס הייסט אלף בית, וואס ער האט גענוצט פאר אידיש און ווי ער זאגט ס'איז איינגעפירט געווארן אין די בית יעקב שולן וואס זענען געווען א גרויסע נעץ מיידל שולן אין פוילן אין יענע יארן. מיר דוכט זיך אז זיין ארטאגראפיע איז נישט געווען אזוי ראדיקאל, מען קען עס ליינען מער ווייניגער ווי דעם כלל אידישן אויסלייג, אבער פאר מיר איז זייער אינטערעסאנט וואס ער איז אויך געווען קעגן די ליטוואקעס וואס האבן יא. אזוי צו זאגן באשלאסן אז זייער אידיש מער ווייניגער איז דארף זיין כלל אידיש, אין א צייט ווען די מערהייט אידן האבן גערעדט אנדערע דיאלעקטן, דערהויפט דעם פוילישן דיאלעקט. ער האָט זיך אויסגערעלט ייִדיש, ווי ער, ווען ער איז געווען צווישן עלטער פֿון די, ווען ער איז געווען אין מיטלשול. ער איז געבוירן געוואָרן אין ווין, נאָר ער האָט זיך גערעלט אין מיטלשול אין טשערנאָוויץ, און ער האָט זיך דאָרטן אויסגערענט דעם בוקאָװינער ייִדישן דיאַלעקט, דאָס הײסט, אַ מער װײניקער אוקראַיִנישן, רומענישן ייִדיש, דרום מיזרח ייִדיש, נאָר שפּעטער איז ער אַריבער אױף אַ פּױלישן ייִדיש, װײַל ער האָט פֿאַרשטאַנען, אַז די מערסטע ייִדן, מערסטע פֿרומע ייִדן, רעדן אזא אידיש און ער האט געווען אקטיוו אין בית יעקב באוועגונג און אין אגודת ישראל, איז דערפאר איז ער אריבער אויף א פוילישן אידיש, אבער ער איז נישט געווען פערזענליך אידעאלאגיש קעגן דעם ליטווישן ארויסרעד, נאר האט געמיינט אז די מענטשן וואס ווילן אריינפירן א כלל אידישן ארויסרעד וואס איז מער נענטער צו א ליטווישן ארויסרעד, אז דאס איז א גרויסע פראבלעם. אז דאס איז היסטאריש נישט בארעכטיגט, דאס האט נישט קיין זינען, ער האט גע'טענה'ט אז אידיש דארף נישט קיין סטאנדארדיזירטן ארויסרעד, אויב מען דארף שוין האבן א סטאנדארדיזירטן ארויסרעד, דארף דאס זיין באזירט אויף די דרום'דיגע דיאלעקטן, ווייל דריי פערטל פון ארא אידן רעדן די דרום'דיגע דיאלעקטן, דאס הייסט פוילישן אוקריינישן אידיש. און פארשטייט זיך פאר אים האט דער כלל אידישער ארויסרעד, אזא ליטערארישער ארויסרעד, געשמעקט מיט וועלטליכקייט, מיט דעם ייווא. איך ווייס נישט צו ער איז טאקע געווען גערעכט אין דעם, אבער ער האט גע'טענה'ט אז די מענטשן פון ייווא ווילן אריינפירן אן ארויסרעד וואס איז נענטער צו זייער ארויסרעד. עס זענען געווען אסאך מענטשן וואס זענען געווען טעטיג אין ייווא, אזוי ווי חיים גינינגער וואס האט געטענה'ט אז דאס איז נישט טאקע אמת אז מען האט געמעגט רעדן אזוי ווי מען האט געוואלט אין דעם ייווא, אבער עס איז געווען א קלארע נטייה צו דעם אז מען זאל אריבער אויף אזא מין כמו ליטווישן ארויסרעד, און ער האט זיך געבינטעפעט קעגן דעם. ס'איז אינטערעסאנט אז אחוץ דעם אידישן אויסלייג וואס ער האט געשאפן, האט ער געשאפן א גאנץ נייעם סיסטעם פאר טראנסליטעראציע פון די אידישע דיאלעקטן און דערהויפט פונעם פוילישן דיאלעקט, און דאס קוקט מיר אויס צו זיין גאנץ מאדנע, ס'איז נישט ענליך צו אלע, ס'איז אינגאנצן אנדערש פון די אלע אנדערע סיסטעמען וואס איך בין באקאנט מיט זיי. קענט איר אונז עפעס זאגן ווי אזוי ער האט געשאפן די לאטיינישע טראנסליטעראציע פון אידיש? יא, אוודאי. יא, ס'איז דאס איז אויכעט אינטערעסאנטע טעמע וואס איז פארשטייט זיך געקניפט און געבינדען מיט מיט מיט אויסלייג און ארויסרעד. ווען ער איז געווען א יונגע בחור, ווען ער איז נאך אלס געווען אין מיטל שול אין טשערנאוויץ, האט ער גענומען איבערזעצן איבערגעבן מיט לאטיינישע אותיות יידישע מעשה'ס און לידער פאר די זשורנאלן וואס זיין טאטע האט רעדאגירט. דער צוועק איז געווען צו באקענען דייטשיש-רעדנדיקע יידן מיט דער יידישער שפראך, אז מען זאל דערנענטערן די מערבדיקע יידן אדער די מערביזירטע יידן מיט דער קולטור פון מזרח-אייראפע. מיט דער צייט האט ער פארשטאנען אז ער דארף פארבעסערן זיין סיסטעם כדי איבערצוגעבן נישט נאר די קלאנגען פון זיין דיאלעקט, נאר די קלאנגען פון אלע דיאלעקטן, איז זיין צוועק, זיין כוונה איז צו שאפן אזא מין סיסטעם וואס קען איבערגעבן די פרטים, די קלענסטע פרטים, דאס הייסט פאנעטישע פרטים, די קלאנגען פון אלע פון די הויפט אידישע דיאלעקטן, די דריי הויפט דיאלעקטן, פויליש, אוקרייניש, אין ליטווישן דיאַלעקט. דאָס איז אויכעט געווען דער יסוד, דער געדאַנק, פֿון זײַן אָרטאָגראַפֿיע. ס'איז נישט נאָר וואָס ער האָט געוואָלט שאַפֿן אַן אָרטאָגראַפֿיע וואָס איז מער טראַדיציאָנעל, אַרויסוואַרפֿן די השפּעות וואָס ער האָט זיי געהאַלטן פֿאַר השפּעות פֿון השכּלה, פֿאַר דײַטשישע השפּעות. ער האט אויכעט געוואלט שאפן א סיסטעם וואס יעדער איינער קען לערנען לויט זיין דיאלעקט, ווייל איך האב פארשטאנען עס איז דא פאר מענטשען, ס'איז איך בין נישט הונדערט פראצענט מסכים מיט אים, אבער איך האב פארשטאנען אז א מענטש וואס קומט פון דער אידישער שפראך, אויב דער מענטש איז נישט קיין געבוירענער אידיש רעדער, אדער אפילו א געבוירענער אידיש רעדער וואס באקענט זיך מיט א ניי ווארט, אזוי ווי קולטור, קולטור איז געווען א רעלאטיוו ניי ווארט אנהייב נײַנצן צוואַנציק יאר הונדערט, כאטש ס'איז אן אינטערנאציאנאליזם, איז א מענטש קען זאגען אה, פאר מיר איז וואלוו אי הייסט עס קירטיר, ניין ס'איז קולטור פאר אלעמען, גאט איז גאט פאר אלעמען, נישט גוט און גאט און אזוי ווייטער, ער האט פארשטאנען עס איז זעהר רוף מיט דער ייווא סיסטעם, וואס אין אנדערע סיסטעמען איז דא א נטייה ארויסצורעדן געוויסע ווערטער מיט איין ארויסרעד וואס פאסט נישט צום ארויסרעד אין די אריגינעלע דיאלעקטן, אזוי ווי מענטשן זאגן ארויס און ארויף, ארויף און ארויס, ווען טייל אידן זאגן נישט אזוי, מען זאגט ארויס, ארויף אזוי ווייטער, איז ער איז געווען שטארק קעגן דעם אזא האמאגעניזאציע פון ארויסרעד, ער האט געוואלט אנהאלטן די פארשידענע דיאלעקטן, שאפן א סיסטעם

יא, מען דארף דאך, מען דארף זיך דאס אויסלערנען, ס'איז נישט אזוי קלאר פון אן עי. נישט פון די גרעסטע זאכן, יא. יא, איך ער אויך איז געווען קעגן די ווילנא, די ייווא מענטשן, פאר זייער וואס ער האט גערופן א מין נייע השכלה, א נייע, א נייעם דייטשמעריזם. יא, מען האט ער איז ער האט געווען מער פוריסטיש ווי וויינרייך און אנדערע. אז אזא ווארט ווי וויסנשאפט, וויסנשאפטליכע אינסטיטוט, דער אידישער וויסנשאפטליכע אינסטיטוט, ער האט געזאגט אז וויסנשאפט איז א טייטש ווארט, מען האט גענוצט אזא ווארט כדי צו טייטשען אין דעם תנך אין די אלטע צייטן, ס'האט עפעס ספעציפישן באטייט, מ'דארף דאס אנהאלטן, וויסנשאפט מיטן אזא באטייט סייענטיפיק, דאס האט מען אריבערגענומען פון דייטשיש, דאס איז נישט אידיש. איז ער האט געוואלט ארויסווארפן זערא סאך, לאמיר זאגן, שטילע דייטשמעריזמען פון דער שפראך. יא, ער האט האט זיי האבן ארויסגעווארפן די אלטע דויטש מאריזמען און אריינגעבראכט נייע דויטש מאריזמען און דאס איז געווען בעסער פון די אמאליגע השכלה. יא, יא. וואס קענען מיר זאגן וועגן דער וויכטיגקייט פון בירנבוים? איר זעט מען גיבט ארויס נייע אויפלאגעס פון זיין גראמאטיק און אזוי ווייטער, מיינט איר אז ער איז נאך אלץ א וויכטיגע פיגור אין דער געשיכטע פון דער יידישער לעקסיקאגראפיע און גראמאטיק. ער איז זייער וויכטיג צוליב עטליכע סיבות. איך האב צופיל צו זאגן וועגן אים. איך האלט זייער פון אים, פארשטייט זיך, כאטש איך בין נישט מסכים מיט אלצדינג וואס ער האט געזאגט אדער געשריבן. קודם כול דארף מען פארשטיין אז ער איז געווען ממש א גרינדער, א פיאניר, אין דער ייִדישער פֿילאָלאָגיע. ער איז געווען דער ערשטער וואָס האָט געלערנט ייִדיש אין אַן אייראָפּעיִשער אוניווערסיטעט. ווײַנרײַך האָט זייער געהאַלטן פֿאַר אים. ער איז געווען אַ ביסל עלטער פֿון ווײַנרײַכן. ווײַנרײַך האָט געוואָלט אים אַרײַנציִען אין דעם ייִוואָ, נאָר ער האָט נישט געוואָלט. אָבער ער האָט געשריבן זייער אַ סך אויף דײַטשיש און ייִדיש אין די צוואַנציקער יאָרן, וואָס האָט זייער געהאָלפֿן דעם אימאַזש פֿון ייִדיש אין אַקעדעמישע קרײַזן. זיין באציאונג צו אידיש, דאס איז די צווייטע זאך, איז געווען גאר אן אנדערע פון ייווא מענטשן, עס איז זייער וויכטיג צו פארשטיין אז ער האט געהאט זיין אידעאלאגיע און די ייווא מענטשן האבן געהאט אן אנדערע אידעאלאגיע, איז נישט וואס אלס וואס דער ייווא האט געזאגט איז לאו דווקא אנגענומען געווארן ביי אלעמען, און דאס איז זייער וויכטיג, נישט נאר ארטאגראפיע נישט נאר ראמאניזאציע נאר אויכעט געשיכטע פון דער שפראך און אנדערע זעהר וויכטיגע פאקטן אין דער געשיכטע פון דער אידישער שפראך און דער אידישער קולטור. ס'איז זעהר כדאי צו ליינען בירנבוים'ס אידיש, א סורוועי און א גראמער, כדי צו פארשטיין אן אנדער צוגאנג צו דער שפראך און צו דער קולטור און געשיכטע פון דער שפראך. און די דריטע הויפט סיבה איז אפשר וואס ס'איז ער האט מערסטנס זיך פארנעמען מיט אידיש ביי די פרומע אידן, מיט א פוילישן אידיש, דאס איז מער ווייניגער די יסוד פון זיין סיסטעם, איז ווייל צוליב דעם וואס די היינטיגע יידיש רעדער זענען מערסטנס רעדערס פון אזא מין אונגערישן פוילישן יידיש איז דאס זעהר זעהר וויכטיג ווייל ווי מען פארשטייט כלל יידיש איז מערסטנס די שפראך וואס מען הערט אין אקעדעמישע קרייזן מען דארף שאפן א לערן ביכל פאר דעם היינטיגן גערעדטן יידיש. זיין זיינע זיינע ביכער, זיינע ארבעטן, קענען דינען ווי א יסוד צו א נייעם לערן ביכל וועגן דער היינטיגער גערעדטער אידישער שפראך. און שאפן א מין בריק צווישן אזוי צו זאגן די ייווא יידישיסטן און דעם גערעדטן אידיש פון די חסידים וואס איז א וואס זיי זענען נישט נאר די מאיאריטעט נאר זיי וואקסן אין צאל. יא, אבסעלוט. יא. זייער אינטערעסאנט, און מען וואלט געקענט רעדן אסאך וועגן דעם, אבער איך וויל אריבער גיין צו צו נח פרילוצקי וואס איז געווען אביסל עלטער פאר אים, אבער פאקטיש פון דעם זעלבן דור, און ער האט געהאט אויך א טאטן וואס איז געווען א וויכטיגער קולטור טוער, און וואס ביידע פון זיי דוכט זיך אז זיי האבן געשפילט א וויכטיגע ראלע אנהייבנדיג אין צייט פון דער ערשטער וועלט מלחמה. יא, נח פריוואצקי, זיין טאטע איז געווען א פריעקע ציוניסט און ער איז אויפגעוואקסען אין א ציוניסטישע היים אין אוקריינא סוף ניינצנטן יאר הונדערט, ער איז האט גערעדט רוסיש און אויכעט אידיש פארשטייט זיך און אויכעט העברעאיש, דאס איז אין א צייט נאך איידער מען האט גענומען טאקע רעדן אסאך העברעאיש האט מען אים אויסגערענט העברעאיש ווי ער גערעדט ער שפראך ווי א קינד. דאס איז זייער אינטערעסאנט אבער מען געדענקט נאר איך פרילוצקי'ן צוליב נישט דעם נישט צוליב דעם נאר צוליב אנדערע זאכן, מען געדענקט אז ער איז געווען איינער פון די גרינדערס פון דעם מאמענט, צוזאמען מיט זיין טאטן. דער מאמענט איז געווען איינע פון די גרויסע אידישע טאג צייטונגען אין פוילן. ס'האט זיך אנגענומען, ס'האט זיך אנגעהויבן דרוקן אין נײַנצן הונדערט צען אין ווארשע, ס'איז אנגעגאנגען ביז סוף, ביז סעפטעמבער נײַנצן הונדערט נײַן און דרײַסיק פון יאר. ער איז אויכעט געווען פרירוצקי די הויפט פיגור פון דער יידישער פאלקס-פארטיי, וואס איז געווען א גארס נאציאנאליסטישע פארטיי, א יידישיסטישע פארטיי. זיי זענען נישט געווען קיין סאציאליסטן, זיי זענען נישט געווען קיין ציוניסטן, זיי זענען געווען אזוי צו זאגן בורזשווא נאציאנאליסטן וואס האבן געהאלטן פון יידיש ווי די נאציאנאלע שפראך פון יידן אין מזרח אייראפע. פרירוסקי איז געווען אן אדוואקאט, ער איז געווען א דעפוטאט אין דעם אין דעם פוילישן סעים, אין די פארלאמענט, ער איז אויך געווען א גרויסער אידישער פילאלאג, נישט אויסגעשולט ווי א פילאלאג אזוי ווי וויינרייך און בירנבוים, נישט געגאנגען אין אוניווערסיטעט דארטן שטודירן פילאלאגיע, נישט געהאט קיין דאקטאראט, אבער א ליבהאבער, אבער ער האט זעהר אסאך אויפגעטוהן מיט זיינע פארש ארבעטן. אויף אלע געביטן פון דער שפראך, קולטור, פאלקלאר, טעאטער, פארשונג און אזוי ווייטער. ביים סוף פון זיין לעבן איז ער געווארן א פראפעסאר פון יידיש אין ווילנער אוניווערסיטעט. דאס איז שוין געווען אביסעלע פאר דעם ווי די נאציס, די דייטשן, זענען אריין אין ווילנא זומער נײַנצן הונדערט איין און פֿערציק. אונטער די סאוועטן איז דאס געווען? יא, אונטער די סאוועטן איז ער געווארן, אויף איין יאר צייט איז ער דארטן געווען א פראפעסאר אונטער די סאוויעטן, ריכטיג? איך ווייס ווען איך האב געפארשט ווילנער געטא האב איך געליינט דאס בוך שטארקע פון אייזן פון באלבערישסקי און ער רעדט דארט וואס מען איז געווארן נאנט באפריינדעט מיט פילויסקי וואס איז געווען א פאליט פון ווארשע אין ווילנא אין יענער צייט. ריכטיג, ריכטיג. און טבארבארסקי דערמאנט אז פרילוצקי האט נישט געוואלט אוועקפארן, אסאך זענען פון ווילנא אוועקגעפארן מיט די יאפאנעזישע פעסער קיין אמעריקע, קיין יאפאן, דורך סיביר, ער האט נישט געוואלט, ער האט נישט געוואלט פארן קיין אמעריקע. יא ער איז שוין געווען אין די זעכציגער יארן. זיין חלום אין לעבן איז געווען צו ווערן א פראפעסאר פון אידיש, ער איז געווען קראנק, ער האט פארשטאנען אז פאר אים איז נישט כדאי אוועקצופארן קיין אמעריקע ווייל אין אמעריקע האלט מען נישט פון אידיש, ער האט פארשטאנען איז מען האט עפעס פֿיר מיליאן אידן אין אמעריקע, די מערסטע אידן רעדן אידיש פון די אלטע היים. פערליצקי האט נישט געוואלט פארן קיין אמעריקע, געפינען א דזשאב ווי ער האט עס גערופן ביי אפקאנען און פארווערטס. יא, פערליצקי האט פארשטאנען אז אידיש האט נישט קיין קיום אין אמעריקע, אז כאטש עס זענען דארטן געווען מיליאנען אידיש רעדערס, האט מען דארטן נישט געהאלטן פון אידיש, ס'איז נישט געווען דארטן איז נישט געווען קיין פלאץ פאר זיין אידישע נאציאנאליזם. ס'איז געווען א ראן פון אסימיליאציע לויט זיין פארשטאנד. ער האט אויכעט פארשטאנען ווער איז א גרויסע שישקע אין ווילנע, איז ער האט נישט געוואלט ווערן אזא מין אויס קאפעליוש מאכער אין אמעריקע. אין ווילנע האט ער געהאט פרעסטיזש, ער האט געהאט געלט, ער האט געהאט א שיינע דירה, ער איז געווען א פראפעסער, ער האט פארשטאנען אז אין אמעריקע וועט ער ווייטער נישט זיין די זאכען, ס'וועט אים זיין אסאך, ס'וועט וועט זיין אזא מין ירידה פאר אים צו פארען קיין אמעריקע, אבער איך מיין אז דער ריקש האט ער פארשטאנען אז אין אמעריקע, ער האט נישט געהאט קיין גרויסע האפענונגען פאר דער צוקונפט פון אידיש אין אמעריקע, איז דערפאר איז ער געבליבען אין ווילנע, ער האט אבער געהאט אפטימיזם פאר דער צוקונפט פון אידיש אונטער די סאוועטן. דאס איז שווער אפצושאצן. איך האט ער האט געהאט א שטיקל אפטימיזם וועגן דעם, אבער איך מיין אז ער האט פארשטאנען אז דאס וועט נישט בלייבן אויף אייביג. ער האט געהאפט אז די סיסטעם וועט זיך בייטן, ווער ווייסט וואס וועט ווערן פון די סאוויעטן, אבער דערוויילע קען איך דארטן עפעס שאפן. אבער איך מיין אז ער האט נישט געהאט קיין אילוזיעס אז די סאוויעטן וואלטן דארטן טאלערירט אידישע שולעס און אידישע פרעסע אזוי ווייטער אויף אייביג. ווייל מען האט שוין פארשטאנען וואס איז געווארן פון אידישע קולטור אינסטיטוציעס אין די אנדערע טיילן פון ראטנפארבאנד. מען דארף געדענקן איז ווילנע איז געווארן א רעלאטיוו נייער טייל פון ראטנפארבאנד.

אויף וויפיל איז פרילוצקי געווען באיינפלוסט פון דובנאוו און פון דער ערשטער אויטאנאמיסטישער באוועגונג? ער איז פארשטייט זיך געווען שטארק באיינפלוסט פון דובנאוו'ס געדאנק, פון זיין גאנצע שיטה. דובנאוו'ס שיטה איז געווען מער אן אינטעלעקטועלע שיטה, פרילוסקי'ס שיטה פארשטייט זיך האט געהאט א פאקטישן יסוד, ס'איז געווען א פאליטישער פארטיי וואס האט געהאט וועלערס, וואס האט געהאט דעפוטאטן כאטש אין דעם ערשטן פוילישן פארליאמענט, אבער ער האט נישט געהאלטן פון דובנאוו ספעציעלן צו שפראך, ווייל דובנאוו האט געהאלטן פון דעם אידישן לעבן אין כאטש דריי שפראכן, סטרוצקי האט נאר געהאלטן פון דעם אידישן לעבן אין איין שפראך, אידיש. ער איז נישט געווען קעגן די אנדערע שפראכן, אבער ער האט געמיינט אז אויב דער אידישער נאציאנאליזם זאל האבן א צוקונפט, דארף מען שטיצן נאר איין שפראך. אבער ער האט פארשטייט זיך געהאלטן פון די יסודות'דיגע געדאנקען פון דעם יידישן נאַציאָנאַליזם, פון דעם גלות נאַציאָנאַליזם, דעם אויטאָנאָמיזם, אַז יידן זענען אַ פֿאָלק אין מיזרח-אייראָפּע, אַז יידן דאַרפֿן האָבן זייערע דעפּוטאַנטן אין די פֿאַרשידענע רעגירונגען אין די פֿאַרשידענע לענדער אין מיזרח-אייראָפּע, מיט רעכט אויף קולטורעלע אויטאָנאָמיע אין די לענדער, אָבער די יידן זאָלן אויך זיין בירגער צאלן שטייערן אזוי ווייטער דינען ארמעי אין די דאזיגע לענדער איז פון דעמאלטס האט ער יא געהאלטן. ער איז אבער נישט געווען מסכים מיט די בונדיסטן וואס האבן אויך געפאדערט א מין אויטאנאמיע פאר אידן. יא, פרילוסקי איז נישט געווען קיין סאציאליסט, ער איז קיינמאל נישט געווען קיין סאציאליסט, און זיין זיין פארטיי, ער איז נישט געווען דער דער הויפט טעארעטיקער, שואל סטופניצקי איז געווען דער הויפט טעארעטיקער פון פארטיי, און סטופניצקי האט זייער קלאר געשריבן אז אידן זענען א בורזשואר פאלק, דאס הייסט דורך די אלע יארהונדערטער האבן זיי זיי האבן מיט זיך פארגעשטעלט אזא מין מיטל-שיכט אין דער מזרח-אייראפעאישער עקאנאמיע. זיי ווערן פראלעטאריע, פראלארעטאריזירט, אבער דאס דארף מען נישט מיטקען, דאס איז נישט כדאי. ער האט נישט געהאלטן פון דעם, מען האט געוואלט שטיצן די אידישע מיטל שיכט, איז אלס איז געצילוועט אויף דעם אויף פארפעסטיגען די אידישע עקאנאמישע פאזיציעס, אבער אויף אן אנדער אופן פון דער באציאונג פון בונד וואס איז געווען פארשטייט זיך סאציאליסטיש. אנדערש אויך פון די טעריטאריאליסטן וואס זענען געווען פעסימיסטיש וועגן דעם פראצעס פון ווערן א מיטלשטאנד וואס וועט ברענגען מיט זיך פריער אדער שפעטער אסימילאציע. יא. יא, ס'איז געווען אינגאנצן עקאנאמיש נאכט וואס שייך לאנד. איז דאס געווען אין אנדער באציאונג, אזוי האט זיך יא כאראקטעריזירט די פאלקס פארטיי, מען דארף בלייבן דא, מיר דארפן בלייבן א בורזשווא פאלק. יא, דאס איז געווען גאנץ אנדערש פון די בונד, און גאנץ אנדערש פון די ציוניסטן, און אנדערש פון די טעריטאריאליסטן, איז דאס א סיבה פארוואס די פאלקס, און אויך פון די פרומע, ווי האט די פאלקס פארטיי געהאט נאר א באשיידענעם דערפאלג אין די יארן צווישן די צוויי וועלט מלחמות אין פוילן? יא, איך האלט אז איך האב איך האב געשריבן וועגן דעם אין מיין בוך וועגן פרורוסקין איז די קולטור אויטאנאמיע, ס'איז עס האט נישט געארבעט, די רעגירונגן פון מזרח אייראפע, און איך האב מערסטנס געשריבן וועגן פוילן, האבן נישט געראפט. איז ס'איז נישט געווען דער יידישיזם אן דער קולטורעלער אויטאנאמיע איז נישט געווען גענוג. שפראך אליין איז נישט געווען גענוג, ווייל מען האט נישט געקענט געבן די געבן דער יידישער באפעלקערונג פון פוילן די אלע זאכן וואס מען האט צוגעזאגט. עקאנאמיש און קולטורעל, די רעגירונג האט נישט געוואלט, אידן האבן געוואלט זיך אסימילירען, נישט ווייל מען האט זיך לאו דווקא אזוי שטארק געוואלט אסימילירען, נאר מען האט פארשטאנען אז עקאנאמיש, פראקטיש גערעדט, איז בעסער צו ווערן א פויליש רעדער, כאטש כדי צו גיין אין א פוילישע מיטל שול, א פוילישע אוניווערסיטעט, צו קריגען א בעסערע ארבעט, איז אויב מען וועט דארף אויב מען וועט בלייבן אין גלות אויב מען וועט בלייבן אין פוילן אדער אמעריקע דארף מען זיך אקוטערירן איז אפשר אין קאנאדע וואלט געווען אנדערש אזא געדאנק וועגן דער אידישע אוטאנאמיע אבער די פאלקיסטן זענען נישט געווען אין קאנאדע. זיי זענען אבער יא געווען אין ליטע. יא. וואו ס'איז געווען א געוויסע אידישע אויטאנאמיע אין צייט. יא. די אידישע אויטאנאמיע האט געהאט גרעסערע סוקסעסן אין ליטע. דארטן האט מען טאקע געשטיצט א געוויסע צייט די אידישע אויטאנאמיע. מ'האט פריער

פון קולטורעלע אויטאנאמיע, און טאקע אין ליטע האט מען געהאט א גרויסע סוקסעס מיט די שורות, אבער פאקטיש האט מען דארטן אויכעט אפגעשאפן די קולטורעלע אויטאנאמיע שוין אין מיטן צוואנציגע יארן. דארטן איז אויכעט געווען די עקענאמישע סיטואציע אן אנדערע, ווייל די ליטוואקעס האבן געדארפט שאפן א בירגער קלאס, א מיטל שיכט. איז סוף כל סוף האט מען געדארפט ארויסשטיפען אידן פון מיטל שיכט. אין פוילן איז דאס האט זיך דאס אנגעהויבען מיט אסאך יארן פריער, דאס איז שוין געווען א גרויסע קאמף אין פוילן, אבער די יא אין די ליטע האט דאס ס'איז געווען א קלענערע באפעלקערונג, די ליטווינער אליין זענען געווען מערסטענס פויערים, איז ס'האט גענומען א שטיקל צייט ביז מ'האט אנטוויקלט דארטן א אזוי צו זאגען א נישט אידישער מיטל שיכט, אבער מ'האט דארטן אויכעט ארויסגעשטיפט די אידן פון די עקאנאמישע פאזיציעס. This is WUNR Brookline.

מיר האט מיר געוואלט הערן וואס אנדערע האבן געהאט צו זאגן וועגן אים, איז אפשר קענט איר אונז לערנען דאס ליד פון אלף אלמי וועגן. יא, מיטן גרעסטן פארגעניגן. יא, דאס איז א. זיין אידיש איז פארשטייט זיך אסאך א שענערע ווי מיין אידיש. אקעי, נח פריוואצקי פון אלף אלמי.

נאר דא האט נח א בקשה, זאג איבער'ס ווערטל אקוראט. פרירוצקי שרייבט פארשרייבט פאפירען, משפטים רידע רעדן זארט, זיין פעדער איילט נישט צי פארלירען א אידיש ווערטל קלוגען סארט. ער הערט און פארשט א יעדע מינה און זאפט זיך אן מיט יעדען סארט. און טייל מאל איז א ליד א תחינה זיין איינציגע און העכסטע שכר. איז מענטשן פלעגן קומען צו פרילוצקי'ן, יא, זיי פלעגן קומען צו פרילוצקי'ן ווען ער איז געווען אן אדוואקאט אין דער צווייטן וועלט מלחמה, ארעמע אידן פלעגן קומען צו אים, ער פלעגט דארט מאנען נישט קיין געלט, ער פלעגט זיי העלפן מיט זייערע פארשידענע בקשות, און ער האט אלץ רעקארדירט די פארשידענע שטריכן פון זייערע דיאלעקטן. איז האט געהאט אפילו זינגער באשעוויס האט געשריבען וועגען דעם אז ער איז געגאנגען אדער זיין טאטע איז געגאנגען צו פרוצקי און אין פרוצלום האט גלייך דערוואוסט פון וואנען ס'קומט א איד איז געווען אזוי פארטינען די אלע זאכען. וואס איז געווען פרילוצקי'ס דיאלעקט? פרירוסקי האט פארשטייט זיך גערעד אין אוקריינער אידיש, ער איז אויפגעוואקסן אין בערדיטשעוו, ער איז געבוירן געווארן אין בערדיטשעוו, נאר אויפגעוואקסן אין קרעמעניץ, א וואלינער אידיש האט ער גערעדט, און ער האט געהאלטן אז דער וואלינער אידיש זאל זיין דער יסוד פון דער כלל העברה פון אידיש, נישט דער ליטווישער. איך האב אינטערוויואירט זיין קרוב וואס איז געווען פון קרעמעניץ אין ישראל, און דאס איז געווען, פארשטייט זיך אז זיין קרוב, דאס איז געווען א קוזין, דער קוזין איז אוועק פון אייראפע מיט א זעכציק יאר צופריער, און אויך האט גערעדט אזא מין, פארשטייט זיך וואלינער אידיש, איך בין נישט טאטע מאמע לשון, אבער ס'איז ווען דארטן, אויב איך געדענק ריכטיג זענען געווען שטריכן, איך בין אויפגעשטאנען האט ער פארגעזאגען, דאס געדענק איך זייער גוט, אבער אזוי ווי מען מיינט א וואלינער אידיש. יא, די וואלינער אידיש איז דאך געווען דער אידיש פון דעם טעאטער לשון. יא, יא, דאס וואס מען הערט אין די אמעריקאנער און די אייראפעאישע פילמען, אזא מין אידיש איז באזירט אויף וואלינער אידיש, ריכטיג. נו איך מיינע עלטערן זענען פון טאטע מאמע אידיש און איך מיין אז טאטע מאמע אידיש ווערט איגנארירט ווייל עס האט א ריזיגע פשט א ריזיגע איך זע נישט ביי בירנבוימען קיין סאך וועגן דעם טאטע מאמע דיאלעקט. דאס איז טאקע אמת זיי זענט גערעכט מיין מיין משפחה האט אריין גערעדט אזא דיאלעקט איז אבער ס'איז שוין געווען אויפגעמישט מיט א גאליציאנער אידיש, אבער איך געדענק דאס פון מיינע קינדער יארן, און איר זענט גערעכט אז בירנבוים האט דאס אינגאנצן אויף וויפיל איך געדענק נישט באהאנדלט, מען האט דאס אין די לעצטע יארן איז האט זיך אז אנטוויקלט אן אינטערעס טאטע מאמע לשון, אבער די אידישע לינגוויסטן האבן דאס געהאלטן פאר אן אפשר נאר א קליינע אינטערעסאנטע פענאמען, אבער פארשטייט זיך דאס האט געהאט זעהר ווייניג פרעסטיזש. יא יא, ס'איז מיר, מ'האט עס געהאלטן פאר א מין אביסל א פראסטן אידיש, נישט געווען קיין גרויסע שטעט, כאטש אדעסע, אבער אין אדעסע איז אן אנדער מעשה, אבער איך האב בלויז געוואלט באמערקן אז מיינע עלטערן האבן זיך אויסגעמענטשלט און אנגעהויבן רעדן גיכער וואלינער אידיש. יא יא. געווען נאנט צו זיי אבער אן די טאטע מאמע וואקאלן. יא יא. יא טאטע נישט טאטע, ריכטיג. איך וועל שליסן דערמיט וואס מיר זענען זייער צופרידן און ס'איז געווען פאר אונז א גרויסע כבוד צו רעדן מיט אייך און צו זיך אויסצולערנען עפעס וועגן די צוויי וויכטיגע פערזענליכקייטן און פארשטיין אז די פארשונג פון אידיש און פון אידישיזם גייט אן ווייטער איז ווינטשן מיר אייך אז איר זאלט אנגיין מיט אייער ארבעט, און מיר וועלן זיין זייער נייגעריג צו ליינען און הערן וואס איר וועט ווייטער פארשן. א שענעם דאנק. א שענעם דאנק אייך. און איצטער אן אנאנס פון אונזערע חברים